Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Premier huet virdru gesot, Solidaritéit, an et huet e Präis. Jo, Solidaritéit ass wichteg, jo, mee wann et solidaresch soll sinn, muss et och wierklech solidaresch sinn. Wierklech solidaresch ass, wann et eng sozial Selektivitéit gëtt. Grad deen Tankrabatt, deen hei proposéiert gëtt, ass alles anescht ewéi sozial selektiv. De Porsche-Besëtzer kritt 77 Cent op 100 Kilometer an de Polo-Besëtzer 27 Cent an den Elektrofuerer null, guer näischt. Dat ass keng sozial Selektivitéit. Eng Propos vun enger. D'forfaitärer Subsidiéierung wär wahrscheinlech méi einfach gewiescht ze erklären a wär wahrscheinlech méi selektiv gewiescht. Mee d'Regierung huet sech hei decidéiert, fir mat der Strenz iwwer d'Autosfuerer a virun allem iwwer déi Autosfuerer mat den décken Autoen a Motoen ze goen. A grad dat an enger Klimakris hale mir als Pirate fir irresponsabel. Dann, et huet e Präis. Jo, et huet e Präis, mee ech sot et elo grad, de Schued um Klima, dee gëtt einfach net chiffréiert. Mee och dee Präis wäerten déi zukünfteg Generatiounen ze bezuelen hunn, mee dee gëtt hei einfach ewechgewëscht. Jo, mir hunn eng Energiekris, mee dat heescht net, datt mer d'Klimakris däerfen ignoréieren, well wa mer elo d'Klimakris ignoréieren, da wäert et an e puer Joer ëmsou Méi kaschten. A genau dat ass et nämlech och, wat geschitt duerch dat Verschiebe vum Index. Jo, mir verschiben elo eng Indextranche dann am Hierscht. Mee wat geschitt da wierklech, wann et hanno net eng Indextranche ass, déi verschibt gëtt, mee zwou oder dräi? Dann huet eng nei Regierung 2024 direkt d'Herkulesaufgab, fir 7,5 Prozent, Kafkraaftverloschter ze kompenséieren. Dat wären nämlech dräi Indextranchen. Dat ass d'Vermächtnis, wat dës Regierung géif där nächster iwwerloossen. Do freet ee sech da schonn, ob se wëllen nach eng Kéier an der nächster Regierung sinn, well da musse se dee Problem nämlech upaken. À voir. An dann iwwer d'Zuelen. Mir, mir schwätzen hei ganz vill iwwer d'Zuelen. De Premier nennt ganz vill grouss Zuelen, ganz vill Milliounen, Honnerte Milliounebeträg. Mee Konkretes si mer fir d'éischte Kéier gewuer ginn, wéi mer als éischt dem Yves Cruchten nogelauschert hunn an dono d'Motioun vum Gilles Baum gelies hunn, wou Rechebeispiller dra sinn, wou da op eemol genau genannt gëtt, wat dann schlussendlech soll an deem Pak dra sinn. Well wéi ech dem Premier hei op der Tribün nogelauschert hunn, hunn ech mer e bëssen, ech war e bësse sou am Gefill, wéi wann ech sonndes moies enker d'Tëlee ugemaach hätt an ech hätt net opgepasst an ech wär um Shoppingkanal gelant. Alles super, alles perfekt an wann ech géif kaaft, rufft direkt un, kaaft d'Kaz am Sak. Dat war e bëssen d'Gefill wat ech hat. Mir krute ganz grouss Montanten genannt, wou ech deelweis agesinn, datt et eppes kascht, mee den Detail dee war awer seelen dënn. Deementspriechend. War ech erfreet, wéi den Yves Cruchten eis e Rechebeispill ginn huet. Ech war dunn awer e bëssen erschreckt, wéi ech an der Motioun vum Gilles Baum en änlecht Rechebeispill gesinn hunn. An dat Rechebeispill war awer dann e bëssen en anert a kënnt u sech zum Schluss, datt een ab ronn 3.500 Euro brutto am Mount ebe grad keng Surcompensatioun huet, datt een ab 3.500 Euro brutto de Mount an enger normaler Kompensatioun ass. Tout juste nach. A bei der Tranche vun 8 bis 68.000 Euro d'Joer, do géif eng Indextranche brutto 141 Euro de Mount ausmachen an et gi 76 Euro netto kompenséiert. Wann Der mer elo wierklech sot, datt een, deen 68.000 Euro d'Joer verdéngt, iwwer 45 Prozent Steiere géif bezuelen, op deem Index, dann sinn ech awer baff erstaunt, wéi vill Steieren Leit mat 68.000 Euro d'Joer géife bezuelen. Deementspriechend gëtt bei 68.000 Euro d'Joer net emol méi den Index kompenséiert, a vun enger Surcompensatioun soll heibanne wannechgéif kee schwätzen. Et sei denn d'Zuelen an der Motioun vum Gilles Baum wäre komplett falsch. Mee et sinn déi eenzeg Zuelen, déi dës Chamber bis elo presentéiert krut. An da verstitt Der, firwat ech mech fillen, wéi um Shoppingkanal, wou eis Kaz am Sak verkaf soll ginn. An dann zur Remise vum Pëtrol. Ech sot et schonn, d'Klimakris gëtt gläichzäiteg wéi en Deel vun den Accisen einfach mol ofgeschaaft. Dat ass sozial ongerecht. Well wee wierklech mengt, datt de Porsche-Chauffer mat sengem Porsche Cayenne 77 Cent op 100 Kilometer muss rembourséiert kréie vum Staat, wärend deen, deen de Polo fiert, 27 Cent kritt, ween dat sozial gerecht fënnt, ma ech mengen, deen huet vu sozialer Gerechtegkeet nach net vill héieren. An dann, datt et esou wäit kënnt, datt mer déi lescht Joren hei alles gemaach hunn, fir Elektromobilitéit ze subsidiéieren, wou d'Madame Lorsché hei op der Tribün gesot huet, ma mir sollen déi Leit belounen, déi Betriber, déi schonn de Schrëtt no vir gemaach hunn, déi Betriber, déi hir Flotten elektrifiéiert hunn, natierlech mat Subsiden, mee déi ware fir jiddwereen do, déi Betriber, déi also schonn e Schrëtt a Richtung Klimaneutralitéit gemaach hunn. Déi kruten um Ufank vum Joer gesot, d'Chargy-Borne kaschte méi, bal 30 Prozent méi. Dat war den éischte Januar. Déi kréie keng Kompensatioun. Par contre déi Betriber, déi weiderhin op fossil Brennstoffer gesat kréien, déi kréien elo e Kaddo gemaach. Besser wier also och hei erëm eng gedeckelt forfaitaire Subventioun gewiescht, oder wat eng aner Pist gewiescht wär fir d'Salariéen ze treffen, wär d'Frais de déplacementen ze erhéijen, eppes wat Objet vun zwou Motiounen heibanne war, déi allen zwou, souwuel déi vun der csv wéi déi vun de Piraten, heibanne refuséiert goufen. Mir kéinten natierlech och esou wäit goe wéi aner Länner a soen, ma wann et wierklech drëm geet fir d'Logistiksbranche ze schützen, ma da kéinte mer och e Gasoil professionel aféieren, da kënnte mer Diesel professionel aféieren, da kéinte mer dofir suergen, datt mer en anere Präis hu fir de professionellen Notzen, wéi dee fir d'individuell Mobilitéit. Och dat wär eng Piste gewiescht fir méi selektiv ze sinn. Och hei, dës Regierung huet sech entscheet, zesumme mat deene Partner, déi da schlussendlech ënnerschriwwen hunn, fir mat der Strenz iwwert d'Mobilitéit ze goen an net selektiv ze sinn. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer dann iwwert den Index schwätzen, dann hunn ech awer e bëssen d'Gefill, bei alle Sonndesrieden, déi gehale goufen, wéi frou a wéi houfreg mer alleguerten op den Index sinn, deen ëmmerhin de Garant fir de soziale Fridden ass. Ech mengen, dat gouf hei vu jiddwerengem gesot. An et ass. Ee vun den Aspekter, déi mer dobausse verkafen, mat deem mer Betriber op Lëtzebuerg unzéien. Mir soen de Betriber, déi international op Lëtzebuerg kommen, jo, ma zu Lëtzebuerg musst Dir Iech keng Suerge maachen, datt all zwee Joer d'Gewerkschafte streiken, well se gäre fënnf oder sechs Prozent méi hätten, well mer eng automatesch Lounupassung hunn. A genau un déi automatesch Lounupassung, déi u sech de Garant fir de soziale Fridden ass, gëtt elo gefréckelt. Also, Wann dës Regierung sech als Frënd oder Verteideger vum Indexsystem opspillt, dann ass dat och e bëssen eng Mogelpackung. De Staat mécht nämlech, an dat ass dat Kokasst bei där ganzer Geschicht, wann d'Zuele vum, wann d'Zuelen oder d'Verspriechen, déi de Premier hei gemaach huet, géife stëmmen, da géif de Staat, jo u sech den Index surcompenséieren ab dem Hierscht. Mä wa mer d'Suen hu fir den Index ze surcompenséieren, da kéinte mer et jo anescht maachen, anstatt datt mer en bei den individuelle Leit surcompenséieren oder kompenséieren, woubäi ech dat nach eng Kéier a Fro stellen, ob déi Zuelen tatsächlech esou stëmmen. Et kéint ee jo dann och soen, ma mir halen den Index ganz normal weider a mir kompenséieren dat eebe grad bei de Betriber, wa mer déi Suen dann hätten. Ze behaapten, datt den Index réckelen alternativlos wier, ass also, mengen ech, liichtsënneg an oniwwerluecht. En plus ass Är Rechnung, an dat sot ech, an eisen Aen falsch. Sous condition, datt Dir kënnt mer elo soen, datt d'Motioun falsch ass, dann huelen ech dat zur Kenntnis. Mee wa mer dat einfach duerchrechnen, kommen ech nach eng Kéier zum Schluss, datt mer hei Leit ab 3.500 Euro brutto de Mount bei d'Lisette loossen. Do maache mer Indexklauf. Do gëtt et keng Surcompensatioun an et gëtt och net emol méi eng Kompensatioun. Wien eppes anescht behaapt, huet entweder aner Zuelen oder déi Zuelen, déi d'Chamber hei presentéiert krut, si falsch. Domadder wäre mer hei ugeflunkert gi wéi de Premier gesot huet, kee, Zitat, kee Menage wäert manner Kafkraaft hunn. Ech hunn d'Gefill, datt hei erëm dräi verschidden Aiden an een Dëppe gepucht ginn, verschiddener, déi et scho virdru goufen, anerer, déi scho virdru beschloss waren, an eeben elo nach dann den Index derbäi gerechent gëtt, fir iergendwéi dozou ze kommen, datt d'Kafkraaft an d'Lut gaange wär. Jo, mee mir schwätzen net iwwert déi Aiden, déi scho beschloss goufen. Mir schwätzen haut iwwert déi nei Saachen. An do muss ech einfach soen, datt mer déi Zuelen net novollzéie kënne mat deenen Donnéeën, déi bis elo presentéiert goufen. Et wär jo einfach gewiescht, d'Regierung hätt jo kéinten déi Zuele vu viran der Chamber matbréngen an net eis op eng Pressekonferenz ëm fënnef Auer vertréischten, wou dës Chamber siégéiert. Mir goufe vertréischt mat op d'Detailer, déi presentéiert ginn, wärend d'Chamber zesummen ass. Also ech weess net, wéi et Iech geet, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mee probéiert Dir awer den Débat ze suivéieren an net gläichzäiteg eng Pressekonferenz ze kucken. Bon, ech kéint elo nach weider mat Kritik fueren, mee et soll ee jo och Propose maachen, konstruktiv Propose maachen. A weisen, datt et net nëmmen ass, fir dergéint ze sinn, mee datt een och ka weisen, wéi eng Pisten een hätt kéinten aschloen. Eng Pist, déi d'Pirate scho méi wéi eng Keier ugeschwat hu, wär, ganz konkret en Investitiounsprogramm opzeleeën, fir datt all Daach, all Privatstot kéint e Solar, eng PV-Anlag op den Daach kréien. Da misst de Staat do mam gudde Beispill virgoen. Dat géif eis Onofhängegkeet vum russesche Gas a Pëtrol sécherlech acceleréieren. Dann eng Chargy-Primm. Ähnlech wéi mer et maache fir déi, déi mat fossile Brennstoffer fueren, misste mer u sech déi Leit encouragéieren, déi mat Elektro fueren. Grad fir déi, déi schonns ëmgestallt hunn. Dann, firwat net Saachen, déi schonn a Motiounen heibanne presentéiert goufen, d'Frais de déplacement erhéijen, Energieprimm fir d'Urgence ze kompenséieren oder, soyons fous, d'Steiertabell upassen? Mir sinn an deenen Debaten dran. Esou wéi elo aner Saache virgezu ginn, hätt een och déi Diskussioune kéinte virzéien. A wann een douriwwer schwätzt, da kéint een och driwwer nodenken, fir d'Chèque-repasen ze indexéieren, well genau do spieren d'Leit d'Käschtendeierecht haut direkt bei der Mëttesschmier, well fir 10,80 Euro eppes iessen ze goen, also an der Stad, ass dat schwiereg, wann een einermoosse gesond sech wëllt ernähren. Am Resumé, Et ass gutt, datt den Outil vun der Tripartite genotzt gouf, mee et soll een dann och kucke fir jiddwereen am Boot ze halen an ech mengen, datt d'Chamber muss associéiert ginn an net virun e Fait accompli däerf gestallt ginn. Dofir begréissen ech d'Initiativ, datt mer eng Spezialkommissioun solle kréien. D'Resultater vun dëser Tripartite sinn nawell mitigéiert a, muss ech elo soen, wéineg couragéiert. A wat de Klimaschutz ugeet, definitiv e Schrëtt no hannen. Dës Chamber huet déi lescht Woche méi wéi eng Propos gemaach, déi et net an d'Propose vun der Regierung gepackt hunn an net an d'Conclusioune vun der Tripartite. Fir eis ass kloer, et dierf net op d'Käschte vum Index goen. An dat ass och de Grond, firwat mer u sech relativ negativ agestallt sinn zu deene Konklusiounen, déi hei bis elo presentéiert goufen. Mir zweifelen d'Éierlechkeet oder d'Veracitéit vun enger Rei Zuelen un. Mir sinn der Meenung, datt ee méi wäit, méi couragéiert a virun allem méi sozial gerecht hätt kéinte virgoen. An dofir bedaueren ech e bëssen déi Resultater, déi erauskomm sinn.
Ech soen lech Merci.